Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр ас сиэргэ-туомҥа суолтатын туһунан кэпсэтиэхпит. Бу биһиги өбүгэлэрбит үрүҥ аһылыгы айыылар астарын быһыытынан көрөллөрө. Ол курдук кымыс, бу хайах, Курдук үрүҥ астар олус дириҥ суолталаахтара. Оҕо төрөөтөҕүнэ айыыһыты атаарыыга, ыһыахха уонна бу Арчы диэн илим муҥха кэмигэр оҥорор сиэрдэрэ-туомнара уонна ыал буолбут дьоҥҥо аналлаах аһылыктар тус туһунан дириҥ суолталаахтара. Дьэ ол туһунан биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр сиһилии көрүөхпүт. Устуоруйа билимин хандьыдаата Наталья Ксенофонтовна Данилова кэпсиирин көрүөххэйиҥ. Хас биирдии омукка киһи аһыыр аһылыга кини итэҕэлин уонна сиэри-туому кытта ыкса сибээстээх буолар. Ол курдук биһиги төрүттэрбит былыргы өйдөбүллэринэн Аһылык кини куттаах сүрдээх. Маны таһынан айыы аһылыга диэн ааттыыллар. Ол эбэтэр үөһээҥи үрдүк айыылар кинилэр бу айыы киһитигэр ыыппыт күндү бэлэхтэрэ буолар. Ол иһин аһылыкка олус харысталлаах, харысхаллаахтык, сиэрдээхтик сыһыаннаһаннар рабочий сир тон тутталларыгар бу аһылыгы анаан буһараллар холобуровой сири туому кытта ханнык аһылык хибээстээҕий диэн дии холобура эн айыылартан иччилэртэн тугу эмит көрдөһөр буоллаххына эн бу айыылары иччилэри бэйэҥ диэки кимичик гыннарыаххын баҕарар буоллаххына эн көрдөһүүгүн толорорун туһугар эйиэхэ үчүгэйи ыытарын туһугар эн кинини арыыннан сыаннан ааҥҥын ас кээһиэхтээххин ол иһин биһиги өбүгэлэрбит сиэргэ-туомҥа бары холбура холбура оҕо төрөөһүнүн урууну маны таһынан холбура ыһыахыгын дьэ бу араас бары сиэргэ-туомҥа арыылаах аһылыгы тутталлар бу тоҕо арыылаах диэн Арыы улаат кини дьэ бу иччилэри, айыылары алыгынан бэйэтин диэки мичик гыннарыахтаах. Ол иһин бу сиэргэ туомҥа холборо төрүт былыргыттан арыылаах саламааты тутталлар. Бу саламаат сиэргэ туомҥа диэн ананан оҥоһуллубут холобура ананан ананыллыбыт аһылыктартан биир бастакылара буолар ол курдук арыылаах саламат оҕо төрөөһүнүгэр да туттуллар маны таһынан бу араас суолга аттанааһыҥҥа маны таһынан оҕо уруутугар киэлитигэр да буоллун ыһыах Хаан дойду ичтиараналахчыҥҥа да буоллун, бу барытыгар арыылаах саламааты анааннар буһараллар уонна ас кээһиллэр. Аны бу хайыылартан, иччилэртэн көрдөһөн, бу ас кээһэргэр сүрүн суолтата диэн уонна бу арыылаах аһылык Уокка биэрдэххэ сыттаһарыахтаах уонна буруо таһаарыахтаах. Ол аата холобура киһи көрдөһүүтэ, киһи алгыһа эбэтэр да бу буруону кытта кини айыыларга, иччилэргэ тиийэр диэн өйдөбүл баар. Холобура аан дойду иччитэ аан алахчын хотугу анаан салама ыйааһынын сиэрин туомугар бу ытык маска тиийэннэр Саламайыахтарын иннигэр аан бастаан уот оттолор. Дьэ бу уот оттоннор анаан-минээн буһарбыт саламааттарын, арыылаах саламааттарын алгыы-алгыы куталлар. Дьэ бу манна сыт тахсан, дьэ маннык буруо бөө тахсан бу аата аан алахчын хоту, бу дьон көрдөһүүтүн ис киниттэн дьэ бу олох дьон олоҕор-дьаһаҕар үчүгэйи үтүөнү ыытар диэн кэлин онтон олох сайдан истэҕин аайы саҥа холобура нуучча кэлбитин кэнниттэн бурдугурдук дэлэйбитэ дьиҥэр холбура бурдук ас былыр былыргаттан саха өбүгэлэригэр баар дии ол иһин холобура бурдук күндү ас буолан кини сиэр тутуум аһылыга буолан хаалар. Дьэ бу курдук бурдук кэлбитин кэнниттэн арыылаах алаадьы, аадьо эмиэ күндү ас быһыытынан сиэргэ туому туттуллар буолан хаалар. Дьэ бу алаадьыны астыырга бары өттүттэн бу айыыларга иччилэргэ киһини чугаһыыр курдук. Ол курдук яны бастатан туран бурдуктан уонна үрүҥ астан оҥоһуллар. Маны таһынан кини арыыга буһан арыыны сыты буһара да турар кэмигэр кини таһаарар аны туран бу алаадьыбыт күн курдук төгүрүк формата эмиэ холобура сиэргэ-туомҥа итэҕэлгэ тириэрдэр дьэ бу алаадьыларын буһардахтарына буруо таҕыстаҕына тулалаан турар холбура эйгэтэ ыраастанар тоҕо диэтэр буруоҥ алгыһы көрдөһүүнү айыылар кичилэргэрэ тириэрдэр диэн буолбакка этэ бу буруо кини ыраастыыр күүстээх инньэ гынан дьэ бу курдук алаадьыны саламаат кэнниттэн ордук бу эмиссиир да туомга туттар буолбуттарым холобура бу манна уокка алаадьы биэрэргэ алаадьыны бүтүннүүтүнэн буолбакка этэ кыккыратык ыланнар быһа эмти тутан ыланнар уокка биэрэллэр маны таһынан бу ытык мас төрдүгэр эбэтэр силиһигэр эмиэ ыланнар уураллар холобура маныччын итэҕэл баар эбит бу саламыйаһанан сиэригэн туомун саҕана моҕотой холобура сүүрэн кэлэн бу сиэр-туом буола турар кэмигэр бу ууруллубут алаадьык тоор хойон ылан сиир буоллаҕына дьэ бу олох үчүгэй билгэ улаата дойду иччитэ дьон көрдөһүүтүн ылан кини бу моҕотойун курдук холобура били бэйэтин эһиги көрдөһүүгүтүн ылынным дьэн бу моҕотойу ыытан дьэ бу кинилэр бу аһылык нөҥүө кинилэр көрдөһүүлэрин ылынна диэн этэллэр. Маны таһынан холобура саас холобура хааруллубутун саҥа дьыл холобура саҥа сылгы үктэнии буолар буоллаҕа дии буолбутун кэнниттэн дьэ бу үөһээҥҥи үрдүкү айыылар кытта хибээстэх улуу тунах ыһыах ыытыллыан иннигэр дьөһөгөй айыыга уонна ынахсыт хотуҥҥа аналлаах эпир ыһыахтар диэни ыыталлар этэ Дьэ бу ыһыахтарга үрүҥ илгини тутталлар. Ол эбэтэр аан бастакы кымыс үрдүн бу айыыларга дии Дьөһөгөй айыыга, холобура анаан Дьөһөгөй айыы нөҥүө, холобура сылгы айыыта диэн эмиэ бу үрүҥ айыы курдук үрдүкү турар айыыга анаан эмиэ бу сиэр-туом толороллор. Инньэ гынан холобура бу кымыс кини дьэ бу айыылары кытта Айыы дьонун сибээстиир биһиги сахалар былыр-былыргаттан олох түҥ былыргаттан илдьэ кэлбит ытык аспыт буолар. Маны таһын холобура бу кымыһы хайдах сиргэ-туомҥа туттуллар этитин бастатан туран бу окко ыһаннар эмиэ буруо уонна сыттааралар. Маны таһынан ыс тенди улаата ыһаннар холобура сир ийэ иҥэриннэҕинэ улаата холобура дьон көрдөһүүтэ эмиэ айыыларга чилэргэтиир диэн. Уопсайынан бу былыр биһиги обуйаларбыт сиэргэ-туомҥа ас кээһэр буоллахтарына, бу кини бу бэриллибит аһылык кини кэлин бу холобура маннык быраҕыллан ыгыллан сыппакка ээтэ эбэтэр уотко умайан буруо буолан айыыларга тиийээхтэх эбэтэр ол кып-кыра тоорхой гынан бысталаабытын араас кыра көтөр сүүрэр үөн көйүүр холбура сиэн хуох сүтэн симэлийэн хаалыктах диэн ол курдук холбура үрүҥ аһы сиэргэ тоҥҥо тутталар холбура бу кымыһы да буоллун сиргэ ыһаарынга холбура сир иҥэринэр аны маны таһынан аһыйбыт үүтү эбэтэр суораты өрүс иччитигэр эбэ хотуҥҥа анаан бу сиэргэ-туомҥа туталларгар бу үрүҥ аһы дии бу эбэтэр суораты ууга куталлар инньэ гынан бу ууга суураллан кини эмиэ сүтэн ол аата эн көрдөһүүҥ ол ааты эн баҕаҥ санааҥ ол ааты эн айбо эбэ хотунтан көрдөһөрүҥ киниэхэ тиийэн иҥэриннэ диэт инньэ гынан бу билигин холобура кэлин олус элбэх били туох баар буолла дии араас элбэх аһылыгы олобура оннооҕор бу хааҥка килиэбин аҥарын кытта диэн били тааһынан толору алаадьыны бугул курдук кысталаан тураллар холобура бу саха киһитин былыр былыргаттан кэлбит сиэргэ майгыга быһыылаах кини били философиятыгар диэтэххэ дии ол сөптүбэспэт тоҕо диэтэр бу Ас диэн айыы ыыппыт аһылыга. Айыы ыыппыт аһылыгын сииргэ-уокка мээнэ быраҕааһын, тэпсээһин ити барыта холобура туох даҕаны үчүгэйи аҕалбат бу айыыларга, иччилэргэ көрдөһөөһүн диэн буолбакка били төттөрүтүн дьэ бу кинилэри сиргэ-уокка тэпсии диэн курдук холобура суолталаах буолантаххар маны таһынан бу үрүҥ астаан арыылаах астан таһынан киһи олоҕун кытта сибээстээх ол эбэтэр оҕо төрөөһүнүгэр урууга аны киһи өлүүтүгэр бу сылгы эбэтэр ынахти кини эт, хаан, быар, сүрэх, бүөр дьэ туттуллар. Ол курдук холобура оҕо төрөөһүнүн ылар буоллахха, бу оҕо төрөөбүтэ үс хонук буолбутун кэнниттэн Айыыһыт хотуну атаарааһын сиэрэ-туома буолар. Ол кэмҥэ холобура малааһыҥҥа анаан ынаҕы өлөрдөхтөрүнэ бу ынах быарыттан, сүрэҕиттэн кыра куһуочуктары быһан ылан баран бу айыыһыт хотоҥҥо анаан бу эмиэ ас кээһиллэр. Ол курдук бу сүө, сүрэх, быар куһуогун ыланна уокка уганнар кириэрдэннэр эмиэ сыт таһаараллар. Манна таһынан итибаарный бүтүн курдук айыыт хотуну айыыт хотуну атаары сииригэр туомугар арыылаах саламаат туттуллар. Бу арыылаах саламаатынан кулубурайан дьахталлар, кыргыттар бу мустан кэлбит дьон айыыһыт тан мичик гыннарыахтарын дии төрүүр ууһуур күүһү ылыахтара баҕарар буоллахтарына сирэйдэрин сотто-сотто олор холобур кинилэр мин диэки көрөҥҥүн дэ миигин талаҥҥын миэхэ оҕо кутун ыччаннар көрдөһөннөр бу эмиэ саламааты тутталлар онтон сиэргэ уруу сиэригэр туомугар анаан сахалар былыр былыргаттан улаханнык эрдэттэн олох бэлэмнэнэн сүрдээх улахан тэрээһиннээх малааһыннары тэрийэллэр ол курдук бу манна үрүҥ ас буоллун дии кымыс эт буоллун бурдук ас буоллун туох барда холобура бу уруу малааһыныгар тэриллэр аһылыктара кини көннөрү дьабыт дьон аһаатын эрэ диэн буолбакка этэ бу аһылык нөҥүө айыылары иччилэри кытта кинилэр сибээстэһэллэр диэн ол курдук холобура төһөннөн бу ыһыаҕа да буоллун малааһана да буоллун тэрийэр киһи кини төһөннөн элбэх киһини күндүлээн төһөннөн элбэх киһиэхэ ас аһатар кымыс иһэрдэр буоллаҕына киниэхэ Оччонно үрдүкү айыылар уонна түөс аҥылаах иччилэр оччо элбэх баайҕылара хас да бүк төттөрү биэрэллэр диэн инньэ гынан бу аһылыгын кини аҥардастыы холобура көрдөһөөһүҥҥэ эрэ буолбакка эйэтэ биэр атын дьон холобура бу айыыларга эрэ диэн буолбакка атын дьон нөҥүө эмиэ холобура кимдэр бэйэлэригэр били олохторо үтүө майгылаахтык олбура биир кэм бile баайдык тотток дуоллук партынжанини көрдөһөн оҥороллор ити курдук холобура үрдүкү айыылары маны таһынан үтүө санаала иччилери кытта сибээстээх ситимнээх сиэргэ туомга сылгыны туттар эбит буоллахтарына бу сорох Итэҕэл, итэҕэл быһыытын холбуран сорох сиэргэ-туомҥа оло курдук холбурар. Куһаҕан тыыннары суох оҥорор, куһаҕан тыыннары үтэйэр, ойуун кыырааһыныгар да буоллун, сиэргэ-туомҥа да буоллун, ынаҕы дуу, эбэтэр оҕуһу дуу ол өлөрөннөр кини иһин-үөһүн тутталлар. Ол курдук холобура оҕолоругар өлүүлээх ыалга былыр ойуун ситии быһааһына диэн аны кэриэрэтэ бу манна бра ситии быһааһыныгар хара маҥаас оҕус тарбыйах очоҕоһун маны таһынан хара хаанын бу тутталар аны маны таһынан бу таҥкыччах эмиэ бу сиргэ туонга тутталлар Бу тоҕооттон кыччаҕы холобура куһаҕан тыыны кытта сибээстээх сиэргэ-туомҥа туттар эбиттиир буоллах баарана холобура бу таҥкыччах кини бу араас элбэх били салаалытыгар быыһыгар бу куһаҕан тыын киирэн мунан хаалар диэн өйдөбүллээх ол иһин холобура ойуун бу куһаҕан тыыны үтэйээри суох гунаарар гынар буоллаҕына бу ынах иһиттэн үөһүттэн киниттэн кини хара очоҕоһун, таҥкыччаҕын, куртаҕын, тыҥатын туттар. Ол курдук холобура куһаҕан тыыннарга бу ынах сиһи үөһэ бу манна туттуллар эбит буоллаҕына, холобура ынах быһыара, сүрэҕэ, холобура оҕо төрөөбүт малааһыны гаарманы таһынан бу урууда малааһыныгар тутталар инньэ гынан холобура ис үөс сиэргэ-туомҥа тутулуга эмиэ холобура атын атын буолуоҕун сөп маны таһынан холобура итэҕэли кытта сибээстээх хааччахтар эмиэ бааллар холобура туох диэн баар диити хат дьахтар эһэ этин сиэ-уохтаах диэн эһэ этин хаччахтар сиэтэҕинэ тоҕус көлүөнэ тухары эһэ курдук киҥнээх оҕо төрөөһүнэ бу ыалга бэриллэ туруо диэн этэллэр. Ити курдук биһиги өбүгэлэрбит бэйэлэрин итэҕэллэригэр сибээстээх холобура олус элбэх сиэргэ-туомҥа аһылык бары көрүҥүн тутталлара. Оттон билигин бу биһиги атласовтар тэлэргэһэлэригэр кэлэммит сылгы төбөтүттэн сиэргэ-туомҥа аналлаах аһылыгы хайдах астыыры уонна хайах хайдах оҥоһулларын Николай Атласов көрдөрүөҕэ. Ыһаамы боростуойун таллыбыт. Дьиэхап. Манна барсар туох? Именно бу местный арыы буолуон наада. Хап. Бу привозной арыы табыллыбат хайдах даҕаны. Олохтоох. Тоҕо дьитерге кини хымыйа быһыылаах. Хымыйа хастаба элбэх. Аха, аны булла бэбит туоҕа диэн холура бу биһи ынахпыт туох булла дьэ. Ынахпыт кем була? Ынахпыт аһыыр аһааттан бile туоҕа качествота Утаххара боллаадьа. Биһин аппыт буллаана бу кылгас сайыҥҥа үүнэр оту аны биир эрэ оту иһибэт киһи бэйэтэ эппитин курдук. Кини именно бу бэйэтэ хаама дьэ кини наадыйар витаминнаах, кини наадыйар аминокислоталаах витаминнэр иһиир. Ону биһи ол үүтүн нөҥү бэбитигэр бу иҥэринэр бу кислоталары, витаминнэри. От эгэлгэтин. От эгэлгэтин, аха. Аны бу туох болуктаах. Дьиэ температуратынан Булуохтаах арыыбыт аhaa. Төһө арыыны куттуутуй дии? Бу буллаҕына бес сүүс түһүлбэ грамм буолуо. Примерно. Киирэ аҥара диэн расчета. Дигинэ. Бу куттубут манна буллаҕына туох баар. Хылаас вид баар бу хылыйбыта. Киһи температуранаҕа кыратык. Аха. Уонна бу хылаас уонна тымныы кэрдитигэр буккуйабыт. Төһө үүт куттубут үйде? Манна буллаҕына үүппүт булаҕына икки стакан үүт. Улаата менен 400 грамм болор тумдун аахтаккына. Сөп. Чү баа би мааса оңорон тахарыктаахпыр. Бу каяк диэн атын хақаларга бу айыылар астарыттан биирдэстэрэ диэн эттибит уонна бу оонньуу баар каяк хостоһуута диэн Ол оонньууну уолаттар оонньууллар этэ дииллэр бу уонна бу эргэ хай эргэ хайах бүттэҕинэ саҥа хайаҕы оҥороллор ол аата бу саҥа дьылга саҥа сылга үктэнии бэлиэтэ буолар диэн бу чинчийээччилэр этэллэр онон ол оонньуу оонньууга эмиэ көстөр холобур хайах хостоһуута диэн оонньуу баар эбит бу хайа хостоһуута диэн онно уолаттар оонньууллар. Бу кэлин кыргыттар эмиэ оонньуур буолбуттар эбит. Ол гынан баран улахан дьон оонньоотохторуна онно дьахталлар оонньооботтор дииллэр. Дьэ бу үүппүтүн өссө тымныыны эмиэ куттуум. Бу буллаҕына туох арыы үүтэ, арыы оҥоһулуу үүтэ, били ордук үүтэ. Оны дьэ бу ытыгынан аны дьэ Арыыны ыган уутун ылар буоллахтара дии. Ол күнгэ. Барыта туттуллар диэн, быһылаас уонна тымныы икки ардытыгар киисээһинэр бэйэтэ маны халамаат кутук туохтаттах кыахтаах эбит. Һэ, ону дьэ ылан оҥорон бараннар тымныталлар эбит. Тымнытан баран дьаннык били туох хараньыынабыта үчүгэй буолуон диэн ууруналларыгар үчүгэй буолуон диэн Хыта кэллэ наһаа үчүгэй бырпа хатын курдук кэлэрди ити уонна барыы хыта олус үчүгэй көстүүлээх оттон амтана аһыытыңы буолар диэн дии аһыытыңы буолар бу туох диэн бile ферментация же баар ночылы да ол ол көөнньүрээһин диэн буолар буоллаа дьэ. Онно буллаҕына эмиэ ол көөнньөрөр кэмиэр эмиэ туох көҕөтө үөскүүр эбит. Араас киһиэҕэ тугалаах эттиктэр. Онон дьэ бу билэр буоланнар оннук иилэр буоллаа дьэ. Бу киһи аһыырыгар киһи куттанар көмөлөстүн диэн. Уонна бу куртаҕа сымнатар диэн ааттыыллар этэ уонна бу Былыр биһиги өбүгэлэрбит киһи үөһүгэр, этигэр-хааныгар бу аһыыр астара бүтүннүү наһаа туһалаах. Ону билигин төрүт аспытын хөргүтэн бу аспытын-үөлбүтүн, тыабык хаһаайыстыбатын бу оҥорон таһаарыыны элбэтэн, бэйэбит астан аһыырга маннык үлэни үлэ үлэлиэхтээхпит уоннартан асчыттар маны көрдөрөллөрө дьоҥҥо-сэргэҕэ тириэрдэллэрэ наһаа үчүгэй Оннук. Дин холура бу аспыт диэнте бэйэбит культурабыт туоппут барыта быһыыттаах аниме. Ол ме барыта баар буолуохтаах бу биһиэхэ геймбытыгар баана бу маннык аһа аһыахтаахтар диэн. Туох отон олох үчүгэй диэбиттэр этэ бу хаптаҕас. То бу биһиги Иван Александрович Кудяков уонна Андрей Андреевич Саввин үлэлэригэр бу уонна бу Иннокентий Тарбахов бу суруйууларыгар баар. Ремонтан тоңоробут. Оны тоңорон баран бітте уже туттабыт. Оннук. Дьэ бу уоллаах кыыс холбоһоллоругар Кыыс маҥнай сүктэн кэлэригэр бу таҥара алгыһа диэн оҥоһуллара. Бу сиэр-туом оҥоһулларыгар сылгы төбөтүн буһаран оһох иннигэр уураллар уонна төбөтүгэр бу хааны кутан буһаран кэтэрдэллэр. Уонна дьэ бу айыы ойууна алгыырыгар кымыһынан аал уотугар айах тутар уонна бу сылгы төбөтүн сыалаах өттүттэн быһан үс сиринэн чоххо уурталыыр дьэ уонна бу эдэрдэри алгыыр онтон бастакы түүннэригэр бу уоллаах кыыс аттыгар сылгы сыҥааҕын уонна тылын буһаран уураллар уонна бу ууларыллыбыт арыгыны Ол аата сыҥаах хоҥноруута диэн ааттанар. Бу уоллаах кыыс кэпсэттиннэр биир өйдүүн санаалыын бииргэ буолуннар диэн суолталаах этэ. Онтон иккис түүннэригэр быары уонна сүрэҕи уураллар, ол аата быардыын сүрэхтиин бииргэ буоллуннар диэн суолталаах. Онтон үһүс түүннэригэр бу сылгы хаанын эт миинин уонна бу уларыллыбыт арыыны уураллар. Ол аата бу эттиин, сүрэхтиин, хаанныын бииргэ булуннар диэн итинник гыналлара. Онон дьэ бу сылгы сахаларга бу үрдээх улахан хуолталаах уонна айыыларга сүгүрүйүү бэлиэтэ буолар. Уонна бу онтон сылгы төбөтүн мээнэ быраҕан кэбиспэккэ бу маска ыйаан кэбиһэллэрэ. Ол аата ытыгылыы диэн ааттанара. Дьэ, курдук бу эдэр ыалы холбуурга бу оҕолорбут дьоллоох буолуннар диэн олус кыһамньылаахтык сыһыаннаһан, туох баарын барытын тутуһан итинник сиэри-туому ыыталлара. Оччоҕо эрэ бу ыал алаһа дьиэни тэринэригэр дьиҥнээхтии дьоллоох уонна элбэх оҕону төрөтөн бу саха буолан сандааран киһи буолан килбэйэн олоруохтара диэн олус күүскэ итэҕэйэллэрэ. Дьэ бу аспыт бэлэм буолла. Биһи улаана бу һылгы төбөтүн ыраастаатыбыт бу тириттэн уонна бу ууга оргуттубут түөрт чааһы быһа туустаатыбыт уонна туох да препарабат этибит түөрт чааһы бу буста этэ ымнаата хаана улата бу туох уаха хаана хаан уон биэс бырыһыана үүт ынах үүтэ Ону буллаҕына сөп баайарбытыгар буллаҕына дьиэтэ бу икки өттүттэн уон биэсти бырайхан пустой буолуо наада. Туох халкын били киирэн хайырыгар буһарыгар үллэр уллама хайдаппатын кына. Оны баайам Ол кутук бу хайахпыт бэлэм буолла. Күт бардык бу отоннуохха Отон арааһа баар. Биһиэхэ оҕура бу виноград, банан, үүммэт. Ол да буоллар биһиэхэ маны сахабыт сирэ бэйэтэ манна үчүгэй бэйэбит отону биэрэр, араас отону эти курдук кытта бэйэбит бу үгэстэрбитин умнубаккабыт бэйэбит өбүгэлэрбит астарын илдьэ сылдьыаххайын, сөргүтүөххэйин Дьэ, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр төрүт аспыт үөлбүт бу сиэргэ-туомҥа суолтатын туһунан кэпсэттибит. Аал уоппут үөрэн-көтөн, тус-тас тыаһаата. Ол аата дьэ үчүгэй бэлиэ. Күндү доҕоттор, Төрөөбүт тылгытынан кинигэни ааҕыҥ уонна бу биһиги тылбытын, үгэспитин илдьэ эрэ сырыттахпытына саха буолан сандаарыахпыт диэн бу ыҥырабын. Биһиги ханаалларбытын көрүҥ, сайтарбытын ааҕыҥ уонна бииргэ буолуҥ. Аныгыскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.